Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Maisie. Shwmae Maisie, sut o'i ti? Ie, yeah, fi'n good, diolch. Chi'n iawn? Ie, yeah, alright, ie. Yeah. Yym reit so diolch am ddod i drafod Dymchwel. Fel efallai dach chi'n gwybod ni'n dechrau pob pennod o yy bodlediad gan sôn am ein hwythnosau yn y byd ymchwil. So beth wyt ti wedi bod yn wneud dros y kind of wythnos, wythnosau diwethaf? Beth wyt ti wedi bod yn gweithio arni? Ie, beth sy'n digwydd?
O na, diolch am gael fi. Chi'n gwybod, mae Pasg newydd fod, so mae fi wedi sa'i wedi gwneud lot dros y diwrnodau diwetha. Hyn o bryd fi yn fy nhydydd flwyddyn, so fi'n trial tynnu pethau at ei gilydd tyma bach. Um, beth fi wedi bod yn neud yn ddiweddar yw lot o um, fel trawsgrifio cyfweliadau um, sy'n cymryd ache.

boxes testyn, so fi wedi yeah. bod yn mynd trwy rheina gyda, gyda fy ngoruchwyliwr a ni wedi bod yn trin a thrafod hwnna. Da, sut wyt ti'n mynd ati i drosgrifio? Wyt ti'n just yn neud y e manual neu like a trosgrifio? Um,
so, i ddechrau, pam, so, nes i wneud gwadd meistr i ddechrau, a nes i y mwyafrif dros Zoom neu um, yeah.
gyda um, fel um, dictaphone. Yeah.
Um, a wedyn trawsgrifio nhw, ie, yeah, wrth dim wrth law, ond fel teipio nhw lan. Ond wedyn, wrth siarad y pobl, oedd pobl yn gweud, o, bydd rhaid i ti ddefnyddio Teams, achos, achos bod y mwyafrif o cyfweliadau trwy'r Gymraeg, o'n nhw'n gweud, o, mae yeah. Teams yn well na beth mae'r Llywodraeth yn defnyddio. So, i fi wedi bod yn defnyddio meddawydd Teams, sydd ychydig bach yn well, ond ti'n mae acenion Cymraeg yn amrywio gymaint. Yeah.
Neu sa'n siŵr beth yw os ta fel y ffordd mae pobl yn siarad, dwi ddim yn gweld bod e o reidrwydd yn wel, well, mae'r strwythyr yn well fi'n ffind ond mm. mae hmm. fe dal yn eitha heriol a mae'n cymryd tipyn o amser i shift o trwy um, yeah. paragraff fel paragraff, y paragraffau i gyd. Felly, ie, uh, yeah, Teams i fi'n di bod yn defnyddio, a wedyn os mae pobl moyn cyfweliad e, wyneb i wyneb, fi'n wedyn yn tueddol o ddefnyddio dictaphone. Ie, yeah, mae'n... Dyna beth o'n i'n ffeindio, achos nes i gasglu rhan fwy o fy nata wyneb i wyneb. So dwi wedi gwneud like, oriau o grwpiau ffocws a cyfweliadau. A roedd yn swnio fel syniad rili grêt ar y pryd, pan o'n i'n like, ie, na i like, 20 grŵp ffocws gyda plant. A wedyn oedd mm. rhaid i fi kind of dod at y pwynt lle doedd trawsgrifio yn digwydd, a wedyn ti'n sylweddoli mae un, like, be, mae 15 munud yn cymryd awr i drawsgrifio. A wedyn ti'n edrych, mae 20 awr dy ti, a ti'n like... Mae'n really yn...
heriol. Ie. Mm. Yeah. O'n i ddim yn sylweddoli, wel, o dy fi syniad o ran achos y gradd meistr, ond achos bod fel jyst ie yeah, fel i chi'n gweud gymaint a, a chi'n cael trafodaethau hir a fi jyst yn gweld fel mae weithiau ni fel yn edrych yn ôl falle dylen ni jyst cytogi rhai o'r cyfweliadau cadw nhw at rhyw fel yeah. you know hyd ond ie yeah, hwnna fi'n gweld mae'n wedi bod yn heriol a mae jyst yn hynod o time consuming, mae cymryd lan lot yeah. o amser, a fi'n goffa fel dynodi hyn o hyn o amser ato fe, achos mae pen fi jyst yn ffrio. Os, na, os fi'n yeah. parhau i wneud y trwy'r di, fi, ie, yeah, yn trial cadw fel, falle bore neu prynhawn i wneud hwnna. Ond mae ma jyst yn yeah. cymryd oriau. Ie.
Yeah. Oed ti'n ffeindio, like, oed ti'n mynd mewn i... Oedd like, oes swyddfa gyda ti yn Abertawe like, i fynd ati? Oes, oh, fi'n really ffodus actually, a fi wedi bod yn adlywyrchu ar hwn yn y lot yn ddiweddar. Um, so, fi wedi seilio, wel mae, so mae um, gorwch gwyliwr fi yn yr ysgol fyddegaeth, a mae hi yn biochem, biocemegydd? Mae'n biochemist, ond mae hi wedi fel um, cymryd diddordeb yn y, yn y maes yma, sef fel y Gymraeg o fewn gofal iechyd. So mae ymchwil fi, wel mae goruchwyliwr fi wedi seilio yn yr Ysgol Fyddegaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Um, felly, yn y swyddfa gyda fi, mae pawb yn mynd mewn y mas i'r lab. A wedyn i fi, so maen nhw mewn pob dydd mwyaf, wel, yn bennaf pob dydd trwy'r dydd, fel na, 9 tan 5, 8 tan 4, mae'n amrywio. A wedyn fi na wrth y ddesg trwy'r dydd yn, yn gyson, a mae pobl mewn y mas, a fi wedi bod yn rili really ffodus o ran y pobl fi wedi cwrdd trwy'r swyddfa, fel ni'n criw, ni, fi'n teimlo bod ni'n dod ymlaen yn dda. Um, a ie, yeah, mae fe ma wedi bod yn profiad lyflu. Mae'r ma PhDs di newid lot, mae pobl di benni, a wedyn masters yn dod mewn, mae gwahanol postdocs yn um, o gwmpas ni hefyd sydd, ie, yeah, fi wedi bod yn really lwcus o ran y pobl fi wedi cwrdd, so ie, yeah, allai ddim a cwyno fyna o gwbl. A mae fe hefyd yn really bwysig o ran y bywyd cymdeithasol, achos chi moyn gallu rannu profiadau yma yn, pan chi'n ei PhD, mae fe mor, um, wel, mae'n gallu bod yn really unig, yn wedi os mae pobl i fi'n gweithio gyda, maen nhw'n trial fod yn um, gysylltiedig gyda grŵp lab, um, ond o ran yr ymchwil i fi'n neud, a fi'n siŵr bod chi'n gallu uniaethu, chi sy'n neud yr ymchwil, a falle mae, ma goruchwilio gyda chi, ond dim ond falle ti a'r goruchwiliwr sy'n edrych ar y maes yma neu yn rhan o'r gwaith ymchwil yma. Ond mae'r ma, ma pobl i fi yn gysylltiedig gyda yn y lab, wel, yn y yn y swyddfa, mae dyn nhw grwpiau lab a maen nhw'n trin a trafod lot sydd yn diddorol i weld. A fi bach yn uh, um, gen fi genus os, mae, os fi'n fod yn onest, ond ie, yeah, mae'n mm. ma really cool a fi wedi yeah. bod yn really lwcus i gwrdd â pobl da. Ie, yeah, fi'n ffeindio'r un peth. Mae'r, like, mae, nid criw enfawr ydy sy'n gweithio yn y swyddfa yng Nghaerdydd ar y foment, ond mae digon ohono ni gael rhyw fath o gymuned sydd yn really helpu. Ni'n gweithio yn yr adran yn Ysgol y Gymraeg, so Wrth gwrs, ni gyd yn gweithio ar ein prosiect ein hunain, so mae'n neis weithiau, neis weithiau i kind of cael just pobl o gwmpas ti i helpu. Like, achos fi'n ffeindio fe'n, like, wrth trawsgrifio, fi'n ffeindio fe'n rili really anodd i ganolbwyntio. Just cael like, pobl o gwmpas ti yn gweithio rili really yn helpu ti. Like, fi'n nabod pobl sydd ddim a swyddfa, so so nhw'n gallu mynd yn rhywle. A wedyn maen nhw'n like, ceisio trawsgrifio yn neud popeth really boring yn coffee shops a mm, just, ie, yeah, dwi ddim yn un peth yeah. nag e. Na, dwi e ddim o gwbl, a fel, ie, yeah, fel chi'n gweud, mae cael y gymuned na yn, wel, mae'n ysbrydoli fi weithiau, a maen ma nhw'n cadw fi ar trac, mm. mae nhw'n gweud fel, ti'n ni'n neud lot o siarad, ond weithiau mae pobl fel, na, come on, mae eisiau ni'n neud gwaith, a ni'n neud hanner awr yeah. o waith, a wedyn allwn ni gael chat bach, neu ewn ni am coffi bach, neu ewn ni'n neud hanner awr, neu awr nawr, a ti'n mae fe'n cadw chi yn mynd, mae, ma fe'n cymhelliant i, ca i cadw mynd. Yeah. Um, a ti'n ffordd, weithiau maen nhw'n nath, mae'r ma, ma pobl sy'n neud y gwaith lab, maen nhw weithiau mewn yn rili really gynnar yn, yn y bore yeah. neu rili really hwyr yn y nos. So mae wastad rhywun na, mae ma fe'n, ie, yeah, mae'n ma, ma cadw fi, mae di cadw fi mynd a fi'n rili really gwerthfawrogi nhw fel criw. Ie.
Ydy pawb... so beth yw like, o ran nifer o siaradwyr Cymraeg, ydy pawb yn siarad Cymraeg yn dy swyddfa neu like... O, sut mae hwnna'n ie, gweithio? Ie, mae hwnna'n ma hwnna pwynt da. So, um, mae cwpl wedi bod yn siaradwyr Cymraeg, ond yn benna mae fe'n criw Saesneg. Ond i fi'n teimlo fel, fel so mae, ni di, mae fe'n actually really funny, mae, mae tipyn o'r gorchwylwyr yn siarad Cymraeg, Mm. A rhaid i siarad. So mae amrywiaeth o ieithoedd, mae rhai'n Eidaleg, rhai'n Gymraeg. Um, a ie, yeah, mae ma cymuned Cymraeg i gael ar y llawr yn sicr, yn wedi mm. achos mae rhai yn um, gwneud um, gwaith ymchwil trwy'r Gymraeg dan ar yeah. y coleg a rhai jyst yn digwydd bod yn siadwr Cymraeg. Um, yeah, mae'n ma, n, ma n hyfryd gallu defnyddio fe'n yn y byd gwaith neu byd ymchwil hefyd. Ie, yeah. ie. Yeah, na, mae'n...
Ie, yeah, dwi'n ffeindio. Um, wrth gwrs, like, fi yn rhyw fath o echo chamber yn ysgol y Gymraeg, achos mae rhan fwyaf o bobl sydd yn gweithio yn ein swyddfa ni, wel, maen nhw'n siarad Cymraeg achos maen nhw'n gwneud PhDs yeah. yn y Gymraeg, ond ie, yeah, mae'n ddiddorol i glywed faint o bobl sydd actually yn gwneud ymchwil yn y Gymraeg, like, tu allan i adrannau Gymraeg, ran y yeah, wlad. Ie, yeah, a mae'n really, ma really bwysig, achos a fi fi'n teimlo bo' fi o hyd yn gweud hwn ond fel ma' actually clywed y iaith mewn meysydd gwahanol a meysydd arbenigol a mewn gwaith ymchwil yn yn rili bwysig fel fi'n t- t'mo' ni'n ni'n tueddol o falle cysylltu'r Gymraeg gyda ysgol, weithie fel falle bywyd cymdeithasol yym cerddoriaeth, falle yym t'mo' fel yym chwaraeon ond actually ma' ma' gweld e a clywed e yn yn y byd academaidd t'mo' uwch uwch be' beth yw'r gair? Yym yy addysg uwch. Ie. Y- yn yn rili bwysig hefyd a Mae fe'n... Ie. Yeah. Ie. Yeah.
Ie, yeah. na, wy'n cytuno ti yn llwyr, ond beth am i ni nawr troi at dy ymchwil di, achos dyna, dyna pam ni yma. So dyma dy gyfle i be i disgleirio. Time to shine, fel bethau, Maisie. Dyna ti. Um, so, oh wyt ti eisiau just cymryd kind of eiliad i esbonio beth ydy dy PhD? Be wyt ti'n neud? Na, iawn, na, mae'n iawn. So mae um, ma'r... i fi wedi seil- ma' fi fel myfyriwr fi yn yr ysgol fyddegaeth yn cyfadran rywbeth fel cyfadran yym life sciences os fi'n onell- onest sai'n cofio'n llwyr beth yw'r... Ie. ...teitl cyfan ond fi yn yr ysgol fyddegaeth yn ys- Prifysgol Abertawe yym ond ma' gwaith ymchwil fi yn f- fwy i wneud efo yym gofal iechyd a defnydd hmm. y Gymraeg o fewn gofal iechyd. So, beth i fi'n tueddol o gweud ar hyn o bryd i bobl yw, mae'r ma doethuriaeth yn archwilio defnydd y Gymraeg o fewn gofal iechyd. Mae fe'n, i fi, mae'n swnio'n eang. Mae pobl sydd falle ddim yn gyfarwydd dy'r maes yn gweud, o, mae hwnna'n really niche, ond i fi mae hwnna'n eitha eang, achos mae cwbl y prosiectau wedyn i fi wedi trial fel um, maen nhw bach mwy arbenigol. So, pam, dde, pam ddechreuais i'r doethuriaeth, um, oedd hwnna, oedd y doethuriaeth i fod edrych ar um, a yw um, lle cyfrwng iaith, ymgynghoriadau neu fel apwyntiadau cleifion yn cael effaith ar um, fel uh, canlyniadau iechyd cleifion. So, ydyw e'n cael effaith falle ar canlyniadau gwaed, fel mm. pwysedd gwad, um, a oedd cwpl o fel um, dangosyddion iechyd eraill. So, na beth oedd um, syn, fel syniad goruchwiliwr fi. Yeah. A oedd hwnna wedi seilio ar papur um, oedd yn dod o fel um, uh, yr Unol Daleithiau oedd yn edrych ar um, poblogaeth um, Sbeineg. Mm -hmm.
um, ond na, mae hwnna wedi symud ymlaen. So, mae gyda ni dal hwnna, a mae hwnna wedi kind of tico ymlaen um, ar hyd y PhD, yeah. ond o'n i'n gweld, oedd hwnna'n mynd yn rili really araf, oedd lot o heriau da, um, fel cydlenni a roi'r prosiect na at ei gilydd a fe'n cymryd lot o amser a um, o'n i dechrau becso, fi ddim yn mynd i gael un beth fan hyn. A o'n i ddim cweit yn yeah. sylweddoli, fi'n credu, pan ddechreuais i, beth oedd natur yr ymchwil a, a ble oedd e'n mynd i fynd. Um, mm.
So, yn y cyfamser wnaethon ni roi cwpl o prosiectau eraill at ei gilydd a mae un o rheina yn edrych ar defnydd y Gymraeg yn benodol o fewn um, gofal lliniarol a gofal diwedd oes. So, um, fi wedi bod yn cyfweld a um, cynnal fel holidiron gyda um, yeah. uh, staff sydd yn hmm. gweithio o fewn y maes gofal lliniarol. Um, mae hefyd rhywbeth tebyg wedyn yn edrych ar um, y Gymraeg o fewn fel um, gofal profedigaeth. So, um, fel mae pobl falle yn prosesu um, marwolaeth neu profedigaeth a yeah. pan bod angen wedyn um, y cefnogaeth na trwy gyfrwng y Gymraeg. Yeah. Um, a wedyn hefyd rhywbeth tebyg all yn edrych o fewn um, catrefi gofal. So, ie, yeah, fi'n trial defnyddio'r analogy fel mae lot o um, pies gyda fi, neu pies yeah. yn, y, yn pobi yn y ffwrn, a mae lot i fel chwarter pobi a rhaid i fel hanner pobi. So m- ie, mae cwpl o pethau yn mynd mlaen ar yr un pryd, um, fel ych chi'n gallu gweld, ond ie, na lle fi arni ar hyn o bryd. So mae cwpl o prosiectau eraill a fi'n gobeithio hmm. pan, mm. wel, fi wedi dechrau sgwennu lan beth y gyd ys i gilydd a tynnu mewn fel, fi'n gobeithio fel bach o jigsaw. A fi'n fi, fi dechrau gweld e nawr yn y trydydd flwyddyn yeah. bod, bod e'n dechrau dod at ei gilydd. So chi wedi gofyn i fi, well, amser adeg ma blwyddyn diwetha, bydde... Yeah. O'n i wir yn dechrau becs a bod e ddim... O'n i ffili gweld fel o ddim yn ei tynnu yeah. at ei gilydd. A ni'n cael lot o adborth, adborth nôl a ni'n dechrau meddwl, oh my gosh, fel, le mae hwn yn mynd nawr, ond... Ie, yeah, mae fe'n dechrau dod. So wyt ti'n ysgrifennu fe fel un kind of traethawd hir, neu wyt ti'n neud, like, achos mae, mae ffyrdd o wneud PhDs arall yn fel, like, PhD gan publication a pethau fel yeah. hwnna. Ah, sorry, ie, yeah, na.
Chi'n chi, chi iawn, a fi'n gyfarwydd da'r um, broses na sgwennu lan o ran um, publications, a fi wedi bod yn ffodus i, yeah. i gallu bod yn rhan o ambell yeah. um, publication, ond o ran, ie, yeah, y doethuriaeth yma, so beth i fi wedi cyflwyno, so o, yn yr ysgol fyddai, y fyddygaeth i chi'n gollio, goffod yeah. pob blwyddyn fel wneud um, assess, dim assess, e, beth yw e fel monitro cynnydd yw e. Yeah. Um, I sicrhau bod chi ar y trywydd iawn, a mae pobl sy'n allanol i'r ymchwil, so fel pobl yn yr um, aseswyr yn y brifysgol, maen nhw'n um, gweld bod chi ar y tywydd iawn, a huh? beth nes i cyflwyno yw bod fi'n mynd i wneud cyflwyniad, um, gwahanol methodolegau a wedyn cyflwyno nhw fel um, penodau. So, yeah. um, penodau gwahanol, so bydd un ar gofal lliniarol, gofal profedigaeth, um, cartrefi gofal, a wedyn hefyd rhywbeth ar um, uh, beth i fi kind of wedi dod o hyd i o ran y, y, y, y gwaith mwy um, biolegol. Ie, yeah. na, yn bendant. So, just ar sail y llenyddiaeth sydd yn bodoli ar y foment, so beth mae'r llenyddiaeth yn... Like, be nes ti ffeindio yn yr adolygiad llenyddiaeth o ran kind of defnydd, efallai nid defnydd y Gymraeg, ond defnydd iaethoedd yn y kind of byd meddygol? Ie, yeah, mae hwnna'n pwynt, pwynt really bwysig, achos o beth i fi'n gweld a beth sydd ar gael i, i, i, mm. i hmm. ni fel ymchwilwyr, mae fe mor cyfyngedig. Mae braidd dim byd. Mae, mae cwpl o bapurau gan arbenigwyr, falle yn y um, 2000, so 2004, 2005, 2006, so oedd nyrs yeah. lan ym, ym Mhrifysgol Bangor, oedd, mae hi wedi cyhoeddi cwpl gyda chydweithwyr hi, a oedd ambell i beth falle yn 2019 o ran y Gymraeg, um, ond o ran fel data cynradd sydd wedi dod o arolygon, mae fe'n gyfyngedig, yeah. cyfyngedig iawn. A fi'n... Mae... Ie, yeah, mae fe'n... Mae fe'n anodd, achos fi yn teimlo bod fi wedyn yn seilio lot o'r ymchwil i fi wedi wneud ar falle ieithoedd eraill, ond mm. actually fi'n dechrau gweld, mae ma fe'n rili really bwysig bod bod e- bod ni yn yym well ystyried y cyfyngiadau 'da hwnna achos t'mo' ma'... Ie. ...ma' fe'n bwysig bod ni'n dysgu o wledydd eryll a ieithoedd eryll ond actually ma' tirwedd ieithyddol Cymru mor amrywiol a mor anig- unigryw. Ie. Actually m- ma' fe'n a- anodd i i roi hwnna mi- mewn i cyd-destun so er bod, tio, mae fe yn amlwg mor bwysig i ddarllen y gwaith yma, fi wedi dysgu lot o, o um, ymchwil gwledydd eraill, mae fe'n anodd i roi e mewn i cyd-destun Cymru, a mae actually ffindo llynyddiaeth sydd yn debyg i, i, lynydd, i tirwedd ieithyddol Cymru yn, yn, yn really heriol. Mae ma cwpl o fel um, llynyddiaeth i gael um, yng Ngwlad y Basg, A yeah. hwnna sydd mwyaf cyffredin i ni, ond neu mwyaf tebyg i ni. Ond, yeah, mae fe'n gyfyngiedig a mae eisiau yeah. cofio bod i Cymru yn mewn rhai ardaloedd yn iaith lleiafrifol. So, weithiau dydy, falle, um, gwaith sy'n edrych ar um, uh, poblogaethau Sbaeneg ddim o reidrwydd yn berthnasol, yeah. achos mae pobl Cymru o, o beth i ni'n gweld, heblaw am walle ambell i poblogaeth yn, yn hollol ddwyieithog, neu yeah. yn, yn ar y cyfan yn ddwyieithog. So, mae fe'n anodd, achos felly bod ni ddim yn trafod language barriers o reidrwydd a um, fel limited mm. English, le mae lot o'r ymchwil yn trafod. Mae yeah. Cymru yn fi'n credu ma' fe'n i lot o bobl ma' fe'n cysur a ma' ni'n fwy cyfforddus yn y Gymraeg a a weithie ma' fe yn i rai poblogaethau t'wo' pobol gyda yym cyflyrau niwroddirywiol fel dementia ma' fe'n angenreidiol bo' gyda nw darpariaeth Cymraeg i gell- a'r cyfle... Ie. ...i drafod pethau trwy'r Gymraeg on' ma' i- fi'n trial cyfiawnhau pw- pan bod ang- angen e i bawb a pan mm. bod a bod y cyfle 'na yn bwysig i bawb i gallu trafod a eu cyflwrdd neu eu iechyd trwy'r Gymraeg. Fi, fi'n gweld e'n eitha heriol achos yeah. mae pobl yn tueddol o fod yn dwyieithog ond, ond pan mae pobl yn teimlo dan straen neu yn, yn sal, weithiau mae'r yym falle yr gallu 'na i trafod ei iau- yy trafod eu cyflwr trwy'r yym Gymraeg yn yn llai bwerus. Ie ma' ma'n heriol. Ie. Na ma'n neud synnwyr achos ma'n yym dwi'n ffeindio'r un kind of peth gyda'r... Achos fi'n gweithio gydag ysgolion like dyna ble ma' fy nghwmni yn edrych ond y peth yw o'n i'n neud tipyn bach yr un peth o edrych dramor i weld beth beth ydi'r sefyllfa efallai yn Norwy lle ma' like lot o blant sydd yn gallu dysgu Saesneg yn rugl ond ma'r sefyllfa yn wahanol ach- achos yn yng Nghymru ma' iaith lleiafrifol gyda ni ond hefyd ma'n lot o kind of tensiynau rwng credu diwylliant iaith. A dyw e ddim yr un peth hyd yn oed gyda Gwlad y Basg, achos mae mwy o siaradwyr Basgeg na sydd o'r Gymraeg. Ti'n edrych ar er Llydew, mae dyw sefyllfa ddim, ddim yr un peth yn Llydew chwaith. A does dim, really, sa'n gallu meddwl am unrhyw le sydd yn ti'n gallu defnyddio fel, like, sail ar gyfer y Gymraeg, achos mae Gymraeg mewn like, sefyllfa eitha unigryw, efallai. Um, ti wedi bod yn heriol, ond, wel, mae'n swnio fel bod ti'n gallu cydymdeimlo gyda hwnna. Ie, yeah, na, sicr. Am, am actually, mae'n ma neis gallu clywed bod chi'n teimlo'r un peth. Um, ie, yeah, mae'n ma od a fi'n credu, os, os unrhyw beth, dwi'n mynd peth negyddol, mm. mae ma fe'n cyfle yn nigwe fel i, ddang, i yn amlwg does, mae ma cyn lleod y ymchwil ar hwn, so mae fe'n cyfle wedyn i, i, i ddangos sut mae mae'r Gymraeg yn gallu cael ei lleoli o, o o fewn yr, yr ieithoedd yeah. gwahanol yma, ond um, yeah, mae fe, ma fe yn gallu bod yn anodd. Ond mae'n helpu hefyd, achos gyda PhDs, mae rhaid ni cyfrannu rhywbeth gwreiddiol at y gwybodaeth academaidd, yeah. ond os ni'n neud rhywbeth yng Nghymru, wel, yn y Gymraeg, yeah. mae'n haws i wneud rhywbeth gwreiddiol. I, i cadw bod yn, yn, yn bositif am y peth, a ti'n fel, sa'n siŵr sut chi'n ffind o hwn gyda'ch ymchwil chi, ond yn ymwedig yn y maes iechyd achos y straen sydd gan y gwasanaethau a'r, um, a'r staff a'r darparwyr iechyd. Mae fe'n gallu yeah. bod yn anodd cyfiawnhau pan bod chi'n neud y gwaith yma a pan bod chi angen pobl i gyfrannu achos, wel, fi wedi cael e-byst a fel um, pobl yn ymateb i arolygon yn gweud pan bod ti'n neud y gwaith yma, fel, ti'n fel pethau eitha um, blunt. A, tio, mae, ma wedi bod yn... Dwi'n mynd, dwi yn syni fi o reidrwydd, ond mae pobl yn ymateb mewn ffordd eitha... Ne, lot o ymatebion negyddol. A wedyn chi'n dechrau meddwl, oh my gosh, fi'n fi, fi rhoi yeah. gormod o bwysau ar... Um, Wel, gyd fi'n neud i gofyn i pobl cyfrannu at arolwg neu um, uh, yeah. neu cyfweliad, ond, ond mae pobl yn teimlo'n rili really grif am y peth, mewn naill cyfeiriad, mae'r ma, ma, ma dau peg o'n bendant yeah. yn bodoli. A mae wedi bod yn hyfryd i drafod gyda um, darparwyr iechyd, achos maen nhw'n dweud a maen nhw'n dangos pa mor bwysig yw e, pa mor pwerus mae fe'n hmm. gallu bod i, i gallu darparu trwy'r Gymraeg, ond rhaid i cael cyfweliad neu neb wedi cytuno i gymryd, ma, cymryd um, rhan mewn cyfweliad ble maen nhw'n teimlo'n negyddol am y peth, ond maen nhw sicr wedi ymateb yn ddienw um, neu yeah. wedi danfon e-bost yn mynegu pa mor um, yn erbyn ydyn, yn erbyn e ydyn nhw neu fel faint maen nhw'n gweld y Gymraeg fel falle baich neu mm. achos yn enwedig yn y byrddau iechyd mae mae disgwyliad i i gwasanaethau falle yym cyrraedd safonau yym y Gymraeg a a weithie ma' m- ma' ma' gwasanaethau yn gweld e fel baich a a fi yn goffod cadw atgoffa fy hun o ma' fe'n bwysig i bobl a 'na pam bod e y safonau 'na ond fi'n credu pan ma' pobl yn byw y realiti 'na o o trial um, darparu gwasanaethau o ddydd i ddydd. Mae allai weld pan bod e'n heriol. Yeah. Um, Na, yn bendant. Mae'r math yr eithr un peth gyda'r... So, sy'n siŵr arall sy'n gwybod, ond mae'r Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol wedi rhoi... Wel, mae Llywodraeth Cymru trwy'r Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol wedi rhoi like, swm o arian i bob darparwr dysgu Cymraeg i roi gwersi i pobl sydd yn gweithio yn y maes
Gofal um, lluniau. Iechyd. Ie. Yeah. Oh, iechyd, ie. Um, Ond o beth, a hefyd mae arian wedi mynd i'r byd addysg hefyd, so mae lot o athrawon cynradd ac uwchradd wedi cael y cyfle i ddysgu am ddim. Ond be, wel, dwi'n tybio, be dwi wedi gweld yn y byd addysg, efallai ti wedi gweld yr un peth, ydy mae pobl yn teimlo fel bod lot o straen beth bynnag yn eu swyddi nhw. Fel yn y byd addysg, wi wedi cael lot o athrawon yn dweud, well, they can't even read, so why am I, like, where does Welsh come into this? Like, mae pethau fwy yn eu barnau nhw sydd yn cymryd drosodd, ond ie, yeah, wedyn mae'r Cymraeg yn, yn cynnig i weld fel rhywbeth ychwanegol sydd wedi cael ei, ei token gesture oedd rhywbeth ges i yn un grŵp ffocws, ond, you know, efallai, ie, yeah, ti'n gweld rhywbeth tebyg. Ie, a f- pan mae pobl yn gweud na, fi fi weithiau fel, "Oh gosh." Fi'n dechrau cwestiynu fel, "O yd- ydi'r ydi'r ymchwil yma yn mynd i ffyddio pobl, neu yw e jyst yn mynd i achosi fwy o broblemau?" Ond acshyli, wrth drafod gyda... pan fi'n cynnal y cyfweliadau yma gyda'r... Ie. ...darparwyr iechyd, mae'n atgoffa fi, neu hyd yn oed cleifion, mae'n atgoffa fi pa mor bwysig yw e i bobl yeah. gallu ca cael y cyfle na. A ti'n mae lot o bobl yn gweud, o, maen nhw yn rhugl yn y ddwy iaith, ond mae ma cael y darpariaeth na trwy'r Gymraeg yn gwneud byd o les i bobl. A mae fe mor... Yeah. Yn ymwedig yn yr, gyda'r gwaith gofal lliniarol, ti'n ma, nath un, um, mae cwbl o'r um, cyfweliadau wedi bod mor pwerus. Mae pobl yn gweud fel, ti'n dyma cyfle ola ni i ddarparu gofal sy'n holistig i bobl. A mae'r Gymraeg yn ganolig ac yn, yn atod i, i hwnna. A mae fe'n gwneud profiad cleifion yn hollol wahanol. A yeah. mae fe yn newid profiad cleifion a mae pobl yn gofyn wedyn am y Gymraeg. Neu yeah. ie, yeah, mae fe'n ma fe really bwysig i bobl. A hwnna sy'n atgoffa fi bod eisiau parhau yeah. ar ymchwil a, yeah. a gobeithio falle um, rannu e yn y llefydd yeah. priodol. Ie. Yeah. Yeah. Mae on, Na, ma anodd weithiau. Yn ymwedig pam chi yng nghanol e, a chi, yeah. chi'n trawsgrifio, chi, chi fel, oh my gosh, mae hwn yn cymryd oriau, ond wedyn, pan mae'n yeah. dod at ei gilydd. Croes mae'n pwerus ond fe. Ydy. Yeah.
So, ti wedi sôn nawr am, ni wedi kind of siarad o gwmpas kind of dyllau casglu data, ond wyt ti eisiau sôn am be nes ti yn union, pa fath o data wyt ti'n casglu, sut nes ti casglu'r data, a wedyn efallai sut nes ti dadansoddi'r data? Mae Oce, so i ddechrau gyda fi'n trio meddwl nôl nawr. Um, so gyda'r gyda'r gwaith mwy ansoddol neu um, arolygon, um, yeah. nethon ni, oh, ddim really cyfwyl, um, dim um, arolygon i gael fel pan mwch chi'n mynd trwy'r ymchwil, um, sorry, llynyddiaeth oedd cynlluniau yeah. di gael, yn wedig achos bod y Gymraeg mor unigryw, a cwestiynau allu oedd yn holi am um, defnydd iaith o fewn y gofal iechyd. Ie, yeah, oedd hwnna'n anodd. So, um, nes i wneud gradd meistr, a wnaethon ni ddefnyddio um, yr holia, holiaduron o fyna wnaethon ni ddatblygu trwy um, fel mm. proses o os i fi'n onest, wnaethon ni peilot a nhw lot a um, yeah. kind of datblygiau fyna. Um, so mae'r cwestiynau yn cynnwys pethau really syml, to, dem demograffig, um, maen nhw'n cynnwys pethau fel Likert scales, le mae pobl yn gallu fel um, yeah. ymateb o ran y gweddau nhw, so pa mor gryf maen nhw'n cytuno falle gyda datganiad. Um, so t'o' cytunaf yn gryf cytunaf angytunaf yn gryf yym fi'n trio meddwl a rai fel mwy ie na math o yeah. beth. Um, nominal. Fi'n trio meddwl. A wedyn, nethon ni hefyd ar ddiwedd um, yr holiaduron rhoi cyfle i bobl gadw sylwadau mm -hmm. um, le oedd pobl falle yn, yn gallu ehangu ar um, profiadau nhw na a pwyntiau nhw. So oedd hwnna'n um, cynhyrchu lot o ddata mwy ansoddol a mwy qualitative. A wedyn oedd pobl hefyd yn cael y cyfle i gadael um, enw a rhif neu e-bost cyswllt. Yeah.
Os o'n nhw moyn um, cyfrannu mewn um, cyfweliadau. so ie, oedd amrywiaeth, so oedd falle data mwy um, ystadegol a mwy rhifol, a wedyn meintiol. data mwy meintiol nad gair. Dim rhifol, meintiol a um, ansoddol. Yeah.
Um, a wedyn, o ran y cyfweliadau, wnaethon ni ddatblygu fel amserlen cyfweld, um, yeah. ond i fi'n tueddol o defnyddio fel strwythyr mwy, well, lled strwythuredig, so um, Oedd cwestiynau gyda fi, ond os fi'n onest, o'n i jyst yn rhoi'r cyfle i bobl gweud beth o'n nhw'n mynd mm. gweud, a o'n i'n tueddol o bounce off beth o'n nhw'n yeah. dweud. Um, a fi'n, ie, yeah, fi'n really hapus gyda fel mae lot o'n nhw wedi mynd, achos mm. maen nhw, fi yn teimlo bod nhw wedi cynhyrchu pethau rili really pwerus a mae cyfle i, mae pobl wedi defnyddio cyfle i, i falle um, um, rhoi ychydig bach o um, profiadau nhw yn y blwch testyn. Mae hwnna hefyd yn yeah. ffordd rili really dda o dangos falle um, pwer rhywbeth. Um, ond hyd yn oed yn y bychau testyn na, oedd lot o bobl yn dweud, tio fi nyrs, licen ni cymryd rhan mewn cyfweliad, os dim amser gyda fi. sydd yn amlwg yn hollol iawn, ond yeah. fi'n credu, ti'n mae'n ma dangos falle pa mor bwysig yw e i bobl, ond just mae'r sefyllfa ar hyn o bryd o ran gofal iechyd yn, yn heriol. Hmm. Um, so ie, yeah, a wedyn o'n i'n trawsgrifio um, y cyfweliadau, um, fi'n tueddol ddefnyddio um, SBSS, sef fel meddalwedd um, meintiol, fi'n cymryd, neu ystadegol le fi wedyn yn, yn gallu dadansoddi'r um, data sy'n cael ei gynhyrchu o'r, um, o'r holiaduron, a fi yn tueddol o um, fel split o'r data yn ôl lle ardaloedd um, sydd yn cael ei ystyried i fod yn um, cyfran uchel, uchel o siaradwr Cymraeg yeah. i o gymharu â um, ardaloedd cyfran isel o siadwyr Cymraeg er mwyn felly cymharu'r agweddau gwahanol fyna. Um, a wedyn, o ran y data ansoddol, i fi'n gyfarwydd gyda um, fel dull um, Braun and Clark, sef fel dull tynnu yeah. themau. Um, mae fe'n cam chwech proses o chi yn kind of dod yn gyfarwydd da data, chi'n chi dechrau fel codio fe, grwpio'r codiau, ffurfio fel themau, a chi'n... Yeah. Na'r ffordd i fi'n tueddol o gwneud symwyr o'r data. So, ti, ti wedi wneud cyfweliadau, holiaduron. Wyt ti wedi wneud cyfweliadau a holiaduron yn pob cyd-destun? So, ti wedi wneud nhw yn y kind of meisydd sorry, yn y cartrefi gofal a'r yn y kind of cyd-destunau gofal lliniarol neu just gyda rai, like sut nes ti?
Ar gyfer gofal profedigaeth, nes i cyfweld gyda um, Sa'n mynd i gweud cleifion, achos dyw lot yn nhw ddim, falle ddim di cael profiad o fod yn claf, ond pobl sydd wedi um, cael profedigaeth. So, oedd hwnna mm. gyda just pobl um, cyffredin. A wnaethon ni um, recriwtio ar gyfer hwnna jyst trwy fel um, cyfryngau cymdeithasol, nes i roi nhw mewn papurau bro, a fi'n credu nath hwnna weithio, achos fi'n nath pobl nice. dod ato fi trwy hwnna. Yeah. Um, a wedyn, ar gyfer gofal lliniarol, oedd hwnna just gyda um, pobl neu darparwyr gofal iechyd. O ran moeseg, oedd hwnna jyst yn neud fwy o sens. Yeah. Um, a fi'n credu falle sy'n ni'n neud hwn eto, byddwn ni o bosib yn edrych o profiad y, y teulu hefyd, mm. um, o ran sut maen nhw'n gweld bod e'n buddio falle yr aelod o teulu sydd yn derbyn um, gofal lliniarol, ond yn amlwg byddai eisiau edrych ar hwnna'n fanylach o ran y moeseg, ond um, ie, gyda'r um, darparwyr iechyd, nes i um, cyfweliad ar gyfer gofal lliniarol. A wedyn, gyda'r gwaith um, cartrefi gofal, um, dim ond arolygon neu holiaduron fi wedi wneud. Um, so ie. Yeah. A wedyn mae'r prosiect ar, arall wedyn sydd yn edrych ar dangosyddion iechyd, a mae hwnna'n um, prosiect eitha eang, a mae methodolegau hollol wahanol i hwnna eto. Um, yeah. So, yeah. Ydych chi moyn clywed mwy am hynna? Neu... Yeah, yeah, so, os oes amser, yeah, yeah. Um, so, so yeah, y bwriad gyda'r gwaith yna yw i edrych ar um, a yw cyfrwng-iaith cleifion yn um, yn effeithio neu yn dylanwadu ar canlyniadau iechyd cleifion. Mm -hmm. So, oedd hwn yn dod o papur um, yn yr Unol Daleithiau a, a wnaeth edrych ar um, a yw derbyn Sbeineg trwy um, iaith, trwy'r Sbeineg yn dylanwadu ar um, fel HbA1c, sef fel um, y dangosydd, dangosydd um, iechyd, so glycosylated hemoglobin yw e, ymysg um, uh, cleifion gyda diabetes. So, cool. y bwriad yw oedd i edrych ar hwnna ond o fewn y cyd-destun Cymraeg. Um, a na, so, nath goruchwyliwr fi a, um, a fi sgwennu lan um, IRAS Ethics, sef fel um, mo- um, y proses moeseg chi'n goffa mynd trwy ddo os ych chi moyn cael mynediad at um, canlyniadau iechyd cleifion yn yr NHS. So oedd hwnna'n broses hirwyntog yn ei hun a oedd lot o hwpiau yn amlwg sy'n na am reswm. Um, yeah. Oedd rhaid i ni kind of um, mynd trwy ddo. Um, a nath hwnna cymryd tipyn o amser. Um, ond a oedd hefyd lot o fel p- gwaith papur o'ch chi'n gallu rhoi at ei gilydd yym yn amlwg oedd oedd eisiau fel yym fel peth PIS yym sef sef fel patient yym sori dim patient participant information sheet yym a oedd eisiau lot o fel consent Ie. forms a pethau gwahanol sydd hefyd yn gyffredin o, f- o ran y gwaith yym eraill ond oedd e- oedd rhaid i chi yym mynd trwy lot o brosesau um, yeah.
fyna o ran y gwaith moeseg. So oedd hwnna, um, a i fi nawr yn y proses le ni wedi mynd mas a recrwtio mewn um, dau um, meddygfa gwahanol. Um, so ni wedi recrwtio cleifion gyda um, diabetes um, sydd mm -hmm. yn, na allai siarad y Cymraeg neu'n ddi Gymraeg, um, a ni wedi hala mas fel pecynnau, a maen nhw'n gofyn i bobl as, os maen nhw moyn cymryd rhan mewn ymchwil sy'n edrych ar Gymraeg a um, walle lefelau um, HbA1c um, nhw yn... Yeah.
Achos bod gyda nhw diabetes. So, i di neud, ni wedi gwneud hwnna, ni wedi cael um, wedyn pecynnau nôl gan cleifion trwy'r post, um, a maen nhw'n gweud, o ie, fi'n hapus i chi, fi'n cytuno i chi um, edrych mewn i fel um, recordiau electronig um, iechyd fi yn yr, um, yn y surgery, yn y meddygfa. So fi'n mynd at, nôl i'r meddygfa a fi wedyn yn casglu canlyniadau iechyd mm. nhw. Um, a o'n i wastad yn gwybod bod e'n uchelgeisiol fel prosiect, ond fi'n credu, o'n i probably ychydig bach yn naive i, a, a ddim cweit yn deall maint y prosiect, ond ti'n nawr, yeah.
da, tair mlynedd wedyn, fi'n fi gweld, oedd wastad, wel, kind of syniad dy fi, o'n i ddim yn siŵr bod fel oedd hwn yn mynd i weithio, ond ti'n oedd e'n, oedd goruchwilio'r yeah. fi yn awyddus i drio, a ni fel, pam lai, oedd hi mo, yn cadw gweud, ti'n fel, mae'n bwysig bod ni'n trio, a ni yn cytuno dyna, so ni di um, dechrau casglu'r canlyniadau. Mae actually dadansoddi'r gwaith na, ma nawr yn, yn really heriol achos mae mm. gymaint o ffactorau yn mynd mewn i iechyd rhywun a dim jyst yn amlwg cyfrwng um, iaith yr ymgynghoriad. Yeah. Um, so mae'n ie, yeah, dwi ddim cweit yn siŵr beth i ni'n mynd i wneud eto a mae eisiau ail ystyried hwnna yn sicr. Yeah. Ond o ran
ysgrifennu hwn lan yn y thesis, bwriad fi yw i kind of esbonio fel i ni di wneud e o ran set o'r prosiect lan um, ac esbonio sy'n ni'n wneud hwn ar raddfa mwy, mm. well graddfa gwladol, beth bydde eisiau cael ei rhoi mewn lle, achos yeah. mae actually, ti'n ni wedi cael rhyw 80 person yn gweud bod nhw moyn cymryd rhan yn yr ymchwil, ond wrth siarad rhywun ystadegol yn y prifysgol, yeah.
yeah.
maen nhw'n dweud ti'n mae eisiau canoedd a canoedd o bobl i gytuno i fod yn rhan o hwn er mwyn dangos fel um, statistical power a dwi e just ddim yn bosib, dwi e ddim yn realistig o gwbl. Mae fe'n, a i fi fel rhywun, dim profiad ystod, digon ystodegol gyda fi, um, yeah, dwi e ddim o reidrwydd yn mynd i weithio mas fel o'n i kind of yn rhagweld ei ddechrau, ond fi wedi dysgu, tio, mae pethau newid a fi'n really ffodus bod prosiectau eraill gyda fi hefyd a fi'n fi, fi yeah. teimlo bod nhw yn pwerus iawn hefyd. Um, ond ie, yeah, mae ma wedi bod yn profiad y, y yeah. prosiect na. Ond wy'n nabod lot o bobl sydd wedi dechrau PhD gyda un syniad a wedyn erbyn kind of diwedd y trydydd flwyddyn neu i hyd yn oed yr ail flwyddyn wedi sylweddoli, wel, well, mae prosiect wedi newid o gymaint trwy'r broses, chymod, at kind of flwyddyn o hen, mae prosiect yn lot symlach, efallai. You know, dyw hwnna ddim yn peth ddrwg. Pamsau, mae'n ma ma rhywbeth rili really bwysig. A wedyn, yeah.
mae hwnna'n y cam cyntaf yn y gyrfa, nid y gyrfa i gyd, ond y fe, mae rhaid, kind of, mae, mae rhaid cael pethau i, i ymchwilio nesaf. Uh, dyna'r... Ie, yeah, na, yn sicr.
Dyna'r gobaith. Ie, yeah. a chi'n iawn, a fel, falle dim fi fydd yn neud hwnna, ond fi'n gobeithio falle, o, yeah. os y rhywun mae'n neud rhywbeth yn y dyfodol, falle ddim cweith hwnna, ond rhywbeth tebyg, bydde yeah. falle pethau mewn lle bach mwy i ddangos yeah.
beth, achos mae, ni wedi goffod roi lot o bethau mewn lle i hyd yn oed cyrraedd y pwynt le i ni nawr. Yeah. Um, a ma- m- se ni se yym rywun moyn neud rhywbeth yn y dyfodol fi'n credu bydde mwy o Ie. syniad gyda ni ond ie yeah, ma' hyd yn oed nawr ni ar y pwynt cychwynnol Ie. a fi'n credu
o ran, y- o ran y doethuriaeth fi'n mae'n bwysig b- falle bod pethau eraill gyda fi i Ie.
i helpu a f- fi'n teimlo Ie. bod nhw hefyd yn really bwysig a, a fi'n credu pan ddechreuais i'r doethuriaeth, oedd rhyw syniad gyda fi bod angen lot o ddata ystadegol a um, tio, meintio fel ych chi'n gweud. Um, achos tio, o'n i wastad yn meddwl, yma, mae ma rifau, hwnna sy'n dangos fel pwysigrwydd yeah. rhywbeth. Ond actually, mae'r gwaith ansoddol, na beth i fi'n lico, fi wedi really mwynhau yeah. siarad gyda staff a cael profiadau, tio, realistig nhw yeah. o, o ddefnydd y Gymraeg.
A mae wedi bod yn rili really buddiol i fi a gallu just clywed pa mor bwysig yw e iddyn nhw a, o ran profiad nhw ond hefyd i'r cleifion. A ie, yeah, mae'r anecdotes a'r straeon sydd wedi sy dod o hynna yn really, yeah. yn really um, neis a, a fi'n gobeithio bydd y, y gwaith ystadegol o'r arolygon a'r mwy, gwaith mwy, mwy ansoddol, maen nhw'n cydbwyso'i gilydd ac yeah. yn cefnogi ei gilydd, yn hytrach na mae yeah. un yn bwysicach na'r llall. Um, a dwi'n mae pobl wedi bod yn gweud nes blynydde bod, bod nhw'n cefnogi ei gilydd, ond mae yeah. ma fe'n gliwiach i fi nawr, ie. Yeah. Ie, yeah, na, fi'n fi gweld. So, beth, just kind of question olaf cyn i'n troi at ein cwestiynau, Cloi, ydy beth yw'r canfyddiadau? Wyt ti wedi darganfod unrhyw beth hoffet ti ran, like, hoffet ti rannu gyda ni a, o ran kind of gofal lliniarol neu unrhyw beth? Mae'n... Um,
fi'n credu bod ni wastad i... Sa'n credu bod fi wedi ffindo unrhyw beth tio, groundbreaking. Mm. Nid na beth oedd pwynt yr ymchwil. Fi'n credu y broblem o ran yr Gymraeg a gofal iechyd yw bod cyn lled o falle data gyda ni. Oedd o'n i wastad yn gwybod bod e'n bwysig i bobl, ond fi'n credu mae'n bwysig actually casglu'r data na a, ac wedyn dangos ei hmm. bobl a, a rannu um, beth i ni wedi ffindo. Hwna sydd wedi bod yn bwysig. Um, achos ie, yeah, oedd e, oedd e byth really am ddangos am, tiwod, mae fe'n bwysig i bobl, achos o'n i wastad yn gwybod na, a mae fframweithiau mewn lle yn dweud bod e'n bwysig, a yeah. mae actually nawr y data na fi'n gobeithio yn mynd i gallu cefnogi y fframweithiau na a falle hmm. gallu dangos i, i darparwyr sydd o bosib ddim yn yn credu yn y Gymraeg neu ddim yn gweld pwysigrwydd yr iaith. Um, yeah. So, fi'n gobeithio bod, ie, yeah, fi'n fi gobeithio na beth yw pwrpas yr ymchwil, ond o ran gofal llun, lluniarol, so mae um, fframwaith mewn lle, um, sef mwy neu geiriau, so hwnna sydd fel yn hyrwyddo'r Gymraeg o fewn y byd gofal iechyd. A mae saith um, grŵp blaenoriaeth um, sydd yn, maen nhw'n ceisio fel blaenoriaethu defnydd, defnydd y Gymraeg um, yn y meysydd ma, so fel gyda phlant, gyda'r henoed, pobl hun, sorry, um, pobl sydd wedi cael, cael stroke, um, ond yn hwnna, does dim fel pobl sy'n derbyn gofal diwedd oes a gofal lliniarol. A fi ddim cweit yn siŵr pam bod e ddim na, ond fi'n hmm. teimlo wrth siarad gyda darparwyr iechyd, actually mae fe'n hanfodol bod yeah. pobl yn cael y cyfle na ar ddiwedd eu bywyd i ddefnyddio'r Gymraeg pam nhw'n mwyn poen. Achos maen nhw... Dyna'r cyfle i pobl gallu rannu fel mae lot o'r um, darparwyr yn gweud. Dyna'r cyfle i bobl rannu beth sy'n bwysig iddyn nhw ar ddiwedd eu bywyd. A yeah.
heb y Gymraeg, dyw e ddim yn cael yr un effaith i lot o bobl.
Na. Na, yn bendant, y dylai pawb cael yr hawl i farw yn ei iaith ei hunan, ond y fe. Dyna'r... Ie, yeah, a, a fi'n cadw, fi, na beth yw kind of teitl ar hyn o bryd, fi di teitl y prosiect yw yeah. yr hawl i fal, farw yn Gymraeg, a mae fe'n really bwysig a i pobl o bob oedran, ti'n dyw gofal lliniarol yeah. ddim yn just i un grŵp oedran, mae tio, pobl o bob yeah. oedran yn, a, a bob um, poblogaeth yn, yn gallu derbyn gofal lliniarol. So, mae fe'n bwysig i'r claf ac i'r teulu, um, a hefyd i'r pobl sy'n darparu gofal iechyd. Am, mae pobl, mae um, staff, mae'r nurses a'r meddygon a'r physios yn dweud um, um, pa mor bwysig yw e. Fi wedi bod yn siarad gyda darparwyr sy'n siarad Cymraeg, ond mae hefyd hmm. tipyn, mm. o leiaf, wel, fi'n trio meddwl na, o leiaf dau, ddim yn rhugl yn y Gymraeg, ond maen nhw'n trial dysgu achos bod nhw'n gweld um, yeah. y gwahaniaeth mae'n gallu wneud um, i bobl, hyd yn oed sydd yn rhugl yn y, yn y ddwy iaith, ond mae actually gallu clywed yr iaith, mae fe'n really galonogol. Um, yeah. Ac, yeah, gwneud byd o les. Ie, yeah, a mae'n bwys, fel mae ma dy gwaith di yn swnio'n rili really bwysig a gobeithio bydd rhywun yn y llywodraeth neu rhywun arall yn kind of higo fel lan ar diwedd y daith a you know, neud rhywbeth gyda fe, achos mae'n swnio fel bod yn bendant mae ma kind of angen neud rhywbeth i sicrhau bod pawb ar cyfle. Ond, ie. Yeah. Yeah.
Na, fi'n gobeithio, fi'n gobeithio bod fi wedi wneud, fi wedi trio bod yn ymchwilydd da, trio fel cadw at, bod, bod yn non-biased, ond yn amlwg, fi siarad o'r Cymraeg, a fi yn dod o ardal fi Gymraeg, ond hyd yn oed yng Nghasnewydd, fi, fi'n teimlo bod e'n bwysig. Mae pocedi o siaradwyr Cymraeg, a falle bod e ddim yn flaenoriaeth, ond ar draws Gymru mae siaradwyr Cymraeg, a ni'n trial cynyddu niferoedd y siaradwyr yeah. Cymraeg. So mae fe o bosib yn mynd i fod yn bwysicach neu dim allan yn bwysicach ond yn, yn fwy, bydd fwy o angen o bosib. So, ie, yeah, fi'n fi gobeithio bod e'n yeah. mynd i wneud fahaniaeth. os ni'n cyrraedd miliwn o siaradwyr Gymraeg erbyn 2050, bydd un mas o bob tri person yn gallu siarad Cymraeg. A mae hwnna'n lot o bobl sydd angen meddygiau, sydd angen cael triniaethau neu unrhyw beth yn y Gymraeg. So mae'n mae bwysig, ti'n iawn. Mae'n

hyfforddi, ti'n gwbod, ma' gymaint o bethe'n myn' mewn i hwnna a f- fi'n g- ma' pethe'n ca'l eu rhoi mewn lle er mwyn cynyddu ond ie m- ma' fe dal yn bwysig yn sicir. Ie.
Yn bendant. So ma' hwnna'n kind of darparu segue reit neis i'n cwestiynau cloi. A ma'r cwestiwn cloi cyntaf ydy beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu â maes dymchwel yn fwy? Oes 'na podlediad, llyfr, unrhyw beth mae pobl yn gallu wneud i kind of dysgu mwy am y Gymraeg a, wel, maes dymchwil mwy nag un o beth? Um, o, o, fi'n fi, trio meddwl nawr. Um, so i fi wedi trial fel roi Instagram at ei gilydd er mwyn... Oedd e i ddechrau yn cedi er mwyn trial um, recruitio mwy, mwy o bobl i gymryd rhan um, mewn gwahanol um, prosiectau gyda ni, ond um, yeah, fyna fi'n trial rannu pethau, a ti'n mae'r um, byrddau iechyd, um, mae dysgu Cymraeg, mae Comisiynydd y Gymraeg ar Instagram, a maen nhw weithiau'n rannu pethau o ran defnydd y Gymraeg. Um, a ti'n mae um, Comisiynydd y Gymraeg yn, um, maen nhw'n ei fel diwrnod, credu croeso Cymraeg yw e, neu rhywbeth fel yna, neu um, le maen nhw fel yn um, hyfwyddo, just gweud cwpl o eiriau bach fel siamai neu um, sydd yn amlwg mae gweud ambell i air bach os ych chi'n dysgu um, yn gallu gwneud um, tio, yn gallu newid profiad rhywun achos maen nhw'n falle yn clywed y Gymraeg, maen nhw'n clywed um, siamai um, yn y corridor neu yn yr ysbyty yeah. neu mae'r derbynydd yn gweud um, siamau a mae fe'n neud um, profiad rhywun yn, yn, yn well falle achos bod nhw'n teimlo bod y Gymraeg yn cael ei croesawu um, neu mm. um, bod nhw ddim yn neud um, ffas os maen nhw'n gofyn am y Gymraeg achos na un peth a mae um, yeah. mae'r fframwaith mwyn y geiriau yn gwneud maen nhw'n trial um, falle tynnu'r baich oddi ar y claf a gwneud y Gymraeg yn fwy croesaw, croesawgar um, o fewn y, um, y byd gofal iechyd. Um, a just plug arall, sorry, um, so i fi a gor, gorchwilio'r fi wedi cyhoeddi papur yn ddiweddar sydd um, yn um, trial um, dangos pa mor bwysig yw e o fewn um, gofal sylfaenol, so fel primary care. So, yeah. os mae dy pobl diddordeb, allan nhw ddarllen hwnna hefyd. Um, a ie, yeah, fi'n fi credu na, na gyd sydd da fi. na, na, wych. Na, diolch. A wedyn mae hwnna'n dod yn ni at ein cwestiwn olaf. Yn, Efallai i ti, mae'r cwestiwn pwysicach ydy beth wyt ti'n wneud i cadw'n sane yn ystod y PhD? Achos mae PhDs gallu bod yn heriol, yn enwedig pan ti'n ymdopi gyda pynciau dwys ac yn drwm. So beth wyt ti'n wneud i cadw'n sane wrth wneud y gwaith ymchwil? O, cwestiwn da. Bita lot o siocled. Uh, bita lot o siocled. Um, siarad â ffrindiau. Fi'n rili ffodus fel o'n i'n gweud bod gyda fi yy criw yy yn yym sy'n gymdeithasol iawn yn y swyddfa. Yym fi'n byw mewn tŷ yym gyda myfyrwyr meddygol eraill a maen nhw yn amlwg ma' so nhw'n wneud ymchwil ond t'w'o'... Ie. ...ma' nhw'n delio gyda straen hefyd, so mae ni'n gwneud pethau dyn gilydd, um, ffrindiau eraill, fel chi'n gweud, ti'n fel um, Meg a Alfa nhw, um, sydd wedi gwneud doethuriaeth, maen nhw yn deall falle'r ochr na, ti'n bach mwy, um, rhad y teulu, a heb swnio'n rhy cliché, um, ymarfer corff, mae hwnna wedi gwneud lot mm. o um, mae hwnna wedi rili helpu fi dros y blynydde diwetha. Tibod redeg, fi'n rhan o yym clwb redeg a mae jyst yn enwedig dros y misoedd mwy gaeafol a oer a glaw mae actually cael clwb redeg a cadw fi'n... Ie. ...mae b- mae fe wedi cadw fi'n gyson o ran yym mynd mas a gwneud rhywbeth gwahanol. Yym fi ddim yn tueddol o wneud lot o waith adre, mae rhaid i fi cyfadde. Yn nes bod 'da fi rhywbeth yn dod dod lan, falle cyflwyniad neu rhywbeth i cyflwyno yn a fi ddim wedi cadw at timeline fi, fi yn tueddol o gwneud y mwyafrif yeah. o'r gwaith yn y swyddfa, peidio cymryd e, cymryd e adre. So mae hwnna falle yn help. Um, A ie, siarad y ffrindiau teulu yn bennaf, hwnna. Ie. Yeah. Ie.
Yeah. Na, na, wych. So cwestiwn yeah. olaf olaf te ydy ble mae pobl yn gallu dyffeindio di? Nid yn gorfforol, ond like, ar-lein. O, os ydych chi eisiau rhoi gyfeiriad, mi'n mwyn a hapus i roi fer awyr, ond... Oh, really?
Okay. Sa'n cofio beth yw enw'r Instagram yn, yn iawn, ond So, cyfeiriad Instagram ni, os mae pobl moyn, sa'n rhoi llwyth mlaen, ond na ac yn y man, like, postio rhywbeth, yw Welsh and Health One. Un. So, Welsh and Health One. Um, yeah. Wych. Diolch. Na, diolch.

Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon ac hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am wrando, a byddwn ni'n ôl gyda mwy o ymchwil yn fuan. Diolch pawb.